Yn y penawdau heno hefyd, wrth i'r Blaid Geidwadol ymchwilio i honiadau o gam-drin plant yn erbyn un o gyn-swyddogion Misus Thatcher, mi fyddwn ni'n clywed gan wraig oedd yn arfer gweithio yng nghartref Bryn Estyn. Dim dyfodol i ranbarthau rygbi Cymru o dan y drefn bresennol oherwydd y sefyllfa ariannol, adroddiad cyfrinachol yn rhagweld cyfnod anodd. Ac am y tro cyntaf, achos o'r haint sy'n peryglu coed ynn wedi ddarganfod yng Nghymru.
Noswaith a chi o Washington. Mae'r Democratiaid a Barack Obama yn dathlu cadw gafael ar denantiaeth y Tŷ Gwyn. Os oedd canlyniad y bleidlais boblogaidd yn hynod agos, fel roedd yr arolygon barn yn proffwydo, roedd y fuddugoliaeth yn y coleg etholiadol holl bwysig yn gyfforddus. Dewch i ni edrych ar fap gwleidyddol America ar ei newydd wedd, fe lwyddodd Mister Obama i gadw gafael ar saith o'r wyth talaith ymylol, gan gynnwys Ohio a Virginia. Dringodd i gyfanswm dros 270 i 303. Mae Florida hefyd bellach yn ei gorlan yntau. Ond doedd dim newid grym ar Capitol Hill. Fe gadwodd y Democratiaid eu mwyafrif yn y Senedd a'r Gweriniaethwyr y pŵer yn nhir cynrychiolwyr. Wel, fe fydd yn rhaid i Mister Obama nawr gyd-weithio gyda'i elynion gwleidyddol os yw a am fod yn effeithiol. Dewch i ni grynhoi. Cyffro'r nos. Roedd i Wên yn dweud y cyfan ail dymor yn y Tŷ Gwyn yn Chicago fe grynhodd i ffyddloniaid i ddathlu, ond yn gymysg ar bon llefain roedd 'na ryddhad bod y Democrat wedi cadw'r arlywyddiaeth.

Wrth ffarwelio, galwodd am gyd-weithio rhwng y pleidie er budd America. The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing. Our leaders have to reach across the aisle to do the people's work. Pan ddechreuodd y cyfri, roedd hi'n amlwg bod ymgyrch Mitt Romney mewn trafferth. Un ar ôl y llall, methodd â chipio'r taleithiau ymylol Fe syrthiodd New Hampshire, Wisconsin ac Iowa i gorlan y Democratiaid. Osiodd Gogledd Carolina'n wobr gysur i'r Gweriniaethwyr pan ddaeth cyhoeddiad Ohio, roedd y ras ar ben. You are looking at the President of the United States, Barack Obama. Yn ôl rhai, rodd cymorth Obama i'r diwydiant ceir yn y Midwest a'r rhan allweddol yn ei fuddugoliaeth. Dwi'n meddwl falle fod y, y, beth maen nhw'n galw'r auto industry bailout wedi cael rhyw fath o... Uh, uh, fi'n meddwl oedd hwnna wedi helpu Obama, enwedig yn llefydd fel uh, Michigan a hyd yn oed yn Ohio. Mae lot o bobl um, wedi cadw ei uh, swyddi oherwydd hynna. Wrth i un garfan ddathlu y tu allan i'r Tŷ Gwyn ym Man Washington dechreuodd y dadansoddi. Unwaith yn rhagor roedd y Democratiaid wedi cynnal ymgyrch effeithiol gyfrwys. Targedwyd yr America fodern, pobl o gefndir Hispanedd, Affro-Americanedd a menywod sengl. I ble mae'r Gweriniaethwyr yn mynd nawr? Yr etholiad dryta erioed, mae'r sefyllfa wleidyddol yma yr un fath yn Capitol Hill a'r Tŷ Gwyn. Ond galwodd yr Arlywydd am gyd-weithio hefyd. In the weeks ahead, I also look forward to sitting down with Governor Romney to talk about where we can work together to move this country forward. Yn Times Square, fe ddaeth y byd i'r groesfan enwog i wylio olwynion democratiaeth. Un o'r genedl am mynd i'r afael â'r economi yw'r flaenoriaeth i Barack Obama nawr, ond gyda mandad neithiwr, gall edrych ymlaen. Rhyw ddeuddeg awr wedyn, mae Americanwyr yn dal i gnoi cil dros y canlyniad, yn gofyn, beth nesa' i'w gwlad, beth nesa'n benodol i'r economi? Mae nghyd-weithiwr i, Rhodri Llywelyn, wedi bod yn casglu ymateb dau o Gymry Washington.
Do'dd fawr ddim wedi newid ar strydodd Washington y bore 'ma. Yr Arlywydd Obama wedi cael y gole gwyrdd i barhau â'i waith. Oedd 'na gymaint o pethau oedd yn dweud byse fe'n wneud yn y pedair blynedd diwetha', mae o ddim wedi gallu wneud, a dwi'n gobeithio... Ddim wedi gallu gwneud neu ddim am wneud? Ddim wedi gallu gwneud, dwi'n meddwl. Mae lot o fod yr, yr, yr y Congress a pa mor anodd mae wedi fod i just cael budgets wedi pasio heblaw, you know, ddim, ddim, mae yna ddim byd am climate change neu, neu immigration ac oedd e wedi promisio bod yn wneud pethau fel yna. So gobeithio rwan, achos mae o ddim rhaid i wneud etholiad allan arall, bydd o gallu rhedeg y gwlad fel mae o isio. So, fingers crossed.
1600 Pennsylvania Avenue. Yma yn y Tŷ Gwyn, yma Barack Obama yn dal i fyw. Ond dyw'r fuddugoliaeth ddo yn newid dim ar y ffaith i hanner yr heini nath fwrw pleidles gefnogi Mitt Romney. Mae gan yr arlywydd waith mawr i'w wneud, nid yn unig i wella America, ond i uno America. Y blaenoriaethau ar y funud fydd yr economi, oherwydd mae pethau yn edrych yn ddrwg iawn efo trethi yn y wlad yma, oherwydd ym mis Ionawr, os na fydd na ddiw gytundeb gael ei wneud yn Washington, fydd yna broblemau mawr efo trethi a dim digon o bres i dalu, i dalu am y fyddin. i, i dalu am y pethau sylfaenol mae'r Llywodraeth yn ei wneud. Felly bydd rhaid i rhywbeth gael ei wneud yn ddian iawn efo hynna, a fydd hynna'n rhywbeth pwysig iawn i Obama wneud dros y misoedd sy'n dod. A chan bod Capitol Hill yn dal yn ranedig, pa mor anodd fydd hynny? Anodd iawn.
Mae disgwyl rhwystrau ar y ffordd felly gydag America wedi dewis dilyn yr un trywydd.
Rhodri Llewelyn ar ymateb yn Washington. Wel, dewch ni groesi'r wlad i Chicago. Yno'n disgwyl amdanon ni, mae'r newyddiadurwr Tom Lewis. Welodd y dathliadau yno neithiwr. Tom, cryn dipyn o ddathlu, ond mae'n rhaid bod y Democratiaid yn sylweddoli nawr bod 'na waith caled o'u blaenau nhw.
Ydyn, maen nhw'n sylweddoli hynny, ond neithiwr y dathlu oedd y blaenoriaeth. Pan ddaeth Barack Obama a'i deulu i'r llwyfan, signed, sealed, delivered, I'm yours gan Stevie Wonder oedd yn chwarae yn y neuadd. A oedd pobl yn ryddhad, teimlad o ryddhad oedd yna wedyn 'ny. Ond nawr maen nhw yn sylweddoli, rwy'n credu, bod pedwar mlynedd anodd iawn o'u blaenau nhw. Rwy'n credu yn amlwg i bleidleiswyr America, o'n nhw wedi yym wedi cytuno gyda neges Obama mai dim ond hanner y siwrne oedd y pedair mlynedd diwetha, a bod nhw eisiau rhoi y pedair mlynedd nesa yn i ddwylo fe.
Ymgyrch glyfar iawn gan y Democratiaid. Sut y'ch chi'n credu y llwyddodd Barack Obama i gyfleu neges?
Wel, nath e ennill lle oedd yn raid iddo fe ennill, yn Virginia, yn yn Wisconsin, nhw oedd y taleithiau oedd yn raid iddo fe feiddi ynddyn nhw. A rwy'n credu, nôl ar ddechrau'r ymgyrch, oedd ymgyrch Obama wedi bod yn negyddol iawn ar Mitt Romney cyn i Mitt Romney hyd yn oed gael enwebiad y Gweriniaethwyr, a rwy'n credu nath y negeseuon hynny yym plannu hedyn yn yym ym mhennau nifer o bleidleiswyr America, a oedd yn anodd iawn i ddweud y gwir, yym, iddyn nhw, iddyn nhw newid i meddwl ar ôl hynny. Yn amlwg rwy'n credu mai penderfynu yn y diwedd nath y pleidleiswyr, mai Obama yn hytrach na troi trywydd yn llwyr i Mitt Romney a'r Gweriniaethwyr oedd y ffordd gorau, gan bod pethau'n parhau mor, mor fregus yma ar hyn o bryd.

o, o, o sialens, yn enwedig yn y, yn, yn y cyllideb i ddechrau, achos ym mhen rwyth rai wythnosau bydd, um, bydd crisis mawr os mae, os mae diwedd yr hen gyngres ddim yn, yn, yn cael deddf newydd i sicrhau um, bod, uh, bod y cyllid yn, yn, yn, yn, ddim yn dinistrio y, y, y, y, y gwellhad gwan sydd wedi bod hyd yn hyn. Allai gyd-weithio gyda'r gweriniaethwyr, mae'r ras wedi bod mor feileinig. Ydy.
Yym, wel bydd raid wneud. A, a, a mae'r wlad wedi dangos nawr bod nhw'n barod i weithio gyda fe. A bydd, bydd, mae digon o cyflafaf politicaidd ganddo, ganddo fe ar, ar hyn o bryd i ceisio cael ateb i rai o'r cwestiynau anodd iawn yma. Sut fath o arlywyddiaeth fydd ail un Barack Obama? Fydd hi'n wahanol? Wel, dyma'i cyfle ole, ole, ole, ole, wrth gwrs, i, i, i, i, caiff e ddim mynd mewn am drydydd tro, wedyn does dim um, pwys o cael ei ail ethol y tro hyn, a bydd yn gallu fod yn llawer fwy rhydd, gallu adeiladu ar y seiliau arbennig mae wedi, um, mae wedi rhoi lawr yn ystod ei, ei cyfnod gyntaf. A, a wy'n credu bydd, bydd, bydd, bydd hwn yn cyfle mawr i'r wlad teo, teo goroesi rai o'r problemau economaidd.